Echt mënschlech haut mam Gast Waltzing. Moie Gast. Schéine gudde Moien.
Gast, mir fänken direkt mat kleng Schnellfroen un. Ok. Wann s de misst Filmmusek schreiwen, fir wat giffs de éischter dech entscheeden, fir en Horrorfilm oder fir eng Libesromanz? Fir d'éischt muss mer de Skript iergendwéi gefalen an dann och de Regisseur muss mer gefalen. Well ech kënn elo e bësse welen, dat konnt ech fréier nit. Fréier hätt ech geholl direkt, egal wat et geweecht wier. Mee elo giff ech e bësse kucken, ween ass dran, wéi ass d'Buch geschriwwen. Rock 'n' Roll oder Techno? Op jidde Fall Rock 'n' Roll. Wann s de en Instrument nach léiere misst, vläicht kanns de schonn all Instrument? Nee, nee, ech si scho, och mam Ech hu scho meng Problemer mat der Trompett, een Läng ass schon heftig. Okay, een de Läng ass schon heftig.
Also dat heescht, wat giffs de léiwer elo léieren, éischter esou elektresch Gittar oder Saxophon? Ah nee, dann éischter Gittar. Dann éischter Gittar. Jo, well mat der Gittar kenns de nämlech Akkorde maachen, wanns de kanns komponéieren. Dat ass wéi Piano, wou s de mam Saxophon brauchs de och 4 fir en Akkord ze maachen, dat ass wéi Trompett. Wann s de e Concert spills, léiwer an engem klenge Raum mat 100 Leit nëmmen oder léiwer eng rise Bün mat Dausende vu Leit? Do ännert sech eigentlech glat näischt. Ech hat d'Chance ze schaffe viru 50.000 Leit an Australie mam Kidjo an ech hunn am Arsène an an esou hu mer gespillt viru manner Leit am Sall wéi op der Bün. An ech hunn ëmmer gesot kritt vu menge Proffen a mir hunn ëmmer gesot kritt, déi Leit déi do sinn, Gëff hinnen dat, well si si jo komm fir dech. Dat heescht, do ännert eigentlech näischt. Do ännert näischt. Nee.
Mä da komme mer schonn zu den Haaptfroen. Wéi war de Gast als zéngjärege klenge Bouf?
Ech mengen, ech war scho e bësse rebellesch. Ech hat e bëssen en Tockskapp. wat ee muss hunn. Mee soss, wann ech esou d'Fotoe kucken a sou, ech hu mam Guy, mat mengem Noper, hu mer Vëlo gefuer an an der Mécht gespillt zu Useldeng, also hondsgewéinlechen, jo, mee e bëssen Tockskap, also dat muss ech zouginn. Wéi war
de Gas an der Schoul?
Also zu Uselding, wann ech do meng Bulletinen kucken, déi si super. Ech mengen, do hat mer alleguerte 60. Nervant, dat war schéin, dat war gutt. Am Kolléisch war ech éischter, dat, hoffentlech geet et duer, well ech war ni esou, datt mer soen, dorobber fixéiert, ech wollt jo ëmmer Musek maachen an et si jo och dunn erfort gaange schonn. op Troisième. An wéi ech elo menger Niess ëmmer soen, dat wëllt ëmmer ganz gutt Punkten hunn, bei mir war et ëmmer esou 29 an en hallef, da kriss de vläicht nach en hallwe Punkt bäi, dat wier awer scho schéin. Wat ass der ganz wichteg an dengem Privatliewen?
Mat deene Leit, wou ech frou sinn, datt mer eng gutt Zäit matenee kënne verbrannen, wéi zum Beispill mat deene Leit eesse goen, sech austausche schwätzen, dat ass mer wichteg. A wat giffs de engem jonke Mënsch, dee frësch am Liewe steet, am Beruffsliewe, wat giffs de him wënschen oder roden? Ni opginn. Tout simplement.
Ëmmer opstoen.
Ëmmer opstoen.
Do gëtt et e Sprachwuert, Wann d'Kand fält, da léiert et goen, ha? Ongeféier.
Mee du muss opstoen. Dann muss du e bësse pinschen, dat ass dann egal, mee du muss einfach ëmmer opstoen. Dat muss och kee gesinn.
Op. A wann een et gesäit, A wann, a wann, muss mer ëmmer d'Stäerkte weisen. Hautdesdaags ass dat jo vill méi akzeptéiert, dat den och Männer kräischen. Dat ass jo gutt, dat kënnt gutt un. Jo, da gëss de nach geheemelt. Voilà, voilà, kriss de heemlech.
Gutt profitéieren. Ma Gast, dat war et schonn. Dat hat et schonn. Jo, dat war et schonn.
Merci fir d'Nolauschteren an d'Nokucken a bis den nächsten. Merci. Pscht, ech soen näischt.